Kollox nafu, għax ġabok fil-gazzetta. Mela miet. Mela ma konċ taf. Mela miex ix kontet tibza. Millum il-em daqsek sigriti mejken. Trid tibda tgħidilna kollox. Għada mmur nara x'nista' nitkixxef aktar. Hemm ħafna misteri f'din l-istorja. Ma jmissiex daħlitu fid-drive-in. Pero jien messni għattilha li ma rridx inkellem iktar reporters fuq dan il-każ. Well, now she knows. U dak ir-reporter mhux ġie iżjed ħa ngħidlek għax werwirtu. Ħażin għamilt. Ma jkollux biex jimla u jispiċċa jikteb storja fuqek, issa tara! Ara, Lorna, l-aħħar darba ċedejt. Ċedejt u ħallejtek tagħmel dak li qallek moħħok, imma din id-darba le. Imma minħabba t-tfal! Minħabba kollox, Lorna. L-idea li ħafna drabi kelli niġi nżajjar jien, ngħaddi l-qomos tiegħi jien. Mhux sewwa hekk, hux? Nibqgħu kif aħna. Aħjar hekk. Għajt li trid, imma deċidejt li mmur lura. Jekk rid mara biex toqgħod tgħaddilek il-ħwejjeġ, jew toqgħod issajjarlek, missek bqajt għand ommok. Mela allura din l-ittra li rċevit issa, x'inhi eżattament? Preferenzi, dik li, ara lili, ittra waħda biss batitli. Anzi lilek ħallitlek Tom Nard, lili koċ karti tal-5 euros ħallitli. Owen, il-fatt jibqa' li lili lan l-istmat. L-aħjar li marret sera u dik qas biss idemna. Imma biċ-ċavetta biss, sera ma tista' tagħmel xejn hux. X'se nagħmel biha din? L-alma ma madix magħna. Ma tantx hemm wisq x'tista' tagħmel biha. Tenda la mono, like a lucky charm. Fil-verità jiena kuntenta bl-2000 ewro li sibt fl-istove. M'iniex se noqgħod nagħmel nervi għax din iċ-ċavetta m'għandix użu. Ħa Uncle Morris. Żomma. Kombinazzjoni. Kont qed infitta xi ktieb PS I Love You. Huwa għad 20 ewro. Ċek ċik ktieb ieħor U raġaw waqgħu iżjed. Daqqa waħda rrealizzajt li jista' jkun hemm il-flus fil-kotba kollha. Int! Sa tagħmel. Se noqtlok.

Te trid u le toqgħodx taqla'. Ara milli tazza kien hi. Fejn kien baqgħet barra? Qed taqtalek il-fjuri minn dik is-sardinella. Ara sa ma toqgħodx tajjat magħha ta. U x'ngħajjat magħha? Mitlu intelqa dawk il-pjanti. Għandi bżonn nindurhom dawra. Ħares Jolant. Jiena reġa' bdieli, ta. Ma tridx kien hi? U le mhux fuq hekk. La fuq xiex? Tħajjart immur lura lejn ix-xogħol. Ma ħassejtekx aħjar id-dar tieħu ħsieb uliedek? Mela mbilli kont qed immur ix-xogħol mhux xorta waħda kont qed nieħu ħsiebhom? U għajma? X'jiġifieri u għajma? Skont it-tifla, kont titlaq minn kmieni filgħodu u tiġi lura d-dar filgħaxija jiena mejta. Bilkemm kien ikollok aptit titkellem? Almenu lili hekk kienet tgħidli. Issa ma nafx. Imma jekk immur lura se nibda naħdem bir-reduced hours. Diġà avżajthom. U t-tifla taf li qed terġa' taħsibha? Hi ġennitni! Hi! Int bis-serjetà? Jekk m'intix temminni, kif tidħol, staqsiha. Ma nistax nifhimkom jien. Ħamsa min-nies imgerfxin nobis. Kultant niddubita jekk intix vera oħti. Għidli tistax iżżomm ili t-tifla wara l-iskola ħalli mmur l-hemm. Darba jien u darba Mario bħal qabel. Le, għand Mario ma rridx tersaq iżjed. M'għandikx tort. Imma dan ifisser li se tibda tiġi għandi kuljum. Taf kemm immissjatek hux? U anke jien immissjajta tibżax. Allura x'int tistenna biex tgħidli iva? U x'se nagħmel meta jkolli laqgħa tal-Knisja? Jew xi rehearsal tal-kor? Mhux toħodha miegħek? Malajr issibhom is-soluzzjonijiet int! U wejja, Jolanda, għidli iva, ħalli mmur inċempel u ngħidilhom li rranġajt. Wara kollox jien għandi ħajti. Għaliex għandi noqgħod kuljum id-dar hekk inkapaċi nlaħħaq ma' kollox xorta waħda? Ma nafx, Lorna. Aħjar ittini ċans naħsibha. Ma kemm kelli nkun żvinturata! Lil ommi ma nsibha għal xejn għax moħħha fit-telenovelli. U lil oħti! Se tgħid fuqi? Mhux dejjem rajt kif għamilt biex qdejtek? Allura qdejtni dejjem, se toqgħod taħsibha issa? Meta l-iżjed li għandi bżonnok! U wara se ngħidlek. Jekk tgħidli le, tiġix tbusni fil-Milied jew fil-Birthday. Għax jiena ma nixtarax bil-bews. Jekk verament tħobbni, urini bil-fatti. Hu jgħidlek? Għal xejn qed iddendel mon aħi, għax ma tix iżżomma kitzi. Mhux veru? Jien għadni ma tajtekx risposta. Għajt li li tzi, Tridni nerġa' nibda niġi għandek wara l-iskola jew le? B'kundizzjoni waħda. X'inhi? Ma tistax terġa' ddaħħalni fl-ebda bawxa t'oħra bħal tal-garaxx. Garaxxijiet daqshekk. Promise.

Issa x'se nagħmlu Willie? Eħ, ċempel lil ta' Silvia Bazaar u ġġibilna saqgħu ieħor, l-għoġobhom daqshekk! Everyone says life's what happens when you're busy making other plans. But why should we let time pass us by that way? I think the older we get, the more we realize that we need to enjoy every day, every hour, every minute, every

Laminate parquet flooring reżistenti u li jiflaħ għall-ilma. Quick-step parquet mingħand Our Living, Ħal Qormi, 21499 699. Jum San Valentinu, Il-Jum tal-Maħbubin, f'ambjent romantiku, b'ikel bnin u ġenwin bi speċjalità għall-okkażjoni, f'atmosfera romantika. Fil-Cortile Restaurant, iċċelebra dan il-jum speċjali, il-Jum tal-Maħbubin San Valentinu, il-Ħadd, 14 ta' Frar, ser inkunu miftuħin kemm għall-ikla ta' nofsinhar u anki għall-ikla ta' filgħaxija. Biex tirriserva mejda ċempel 99498903 99498903. Il-postijiet huma limitati. Parking Bla problema. San Valentino fil-Cortile Restaurant. Il-Cortile għal dawk il-mumenti sbieħ. Nossetol ġell, għal uġieħ tal-miskoli, ġogi u aktar. Nossetol ifisser sarħam il-uġieħ. Każa kompleta l-aqwa għażla għal kmamar tal-banju, showers u madum. Każa kompleta ta' Indina Road Attard. Żur is-sit tagħna fuq www.kazakompleta.net. Sale b'offerti fantastiċi għand JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tiffrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha.

Xi ġralu? Xejn. Kontu qed tilletikaw? Le, le, le, le. U ej għajdli. Għalli biex nerġa' nkellem it-tourist board ta' Krakow. Għalfejn? Mhux biex nagħmlulhom promotion oħra kif qed nagħmlu. Allura mhux tajjeb. Eh, eh, eh, tajjeb, u ma jekk inġibuha żewġ ifisser li rridu nagħmlu xi xahar ieħor il-bot mid-dar. Inti lesta biex tagħmilha?

Mela qed intelfek. Rid xi ħaġa? Għal għada ok? Ma nafx, Oswald. Irrid nara Bettany, tistax tieħu ħsieb il-ħuta? U mhux dejjem iva tgħidlek. Imma rrid inkun żgura li mhux qed intellifha mill-istudju. Waslu Msdier Liz issa? Qed tinkwita wisq ta. Għedtlek kemm-il darba li dik diġà għandha postha hawn magħna la tispiċċa l-iskola. Imma jien ma rridhiex isserraħ moħħha sempliċiment għax hemm int. Hi nirridha tkompli tistudja u tkun indipendenti. Għax ma tridx tħallini ngħinek bl-ebda mod, hux veru? Jekk nirranġa ma' Bethany, fiex int tiġi għalija fil-klass? Mhux fis-sebgħa bħas-soltu. Ejja ngħidu li kollox sew. Jekk inqala' xi ħaġa nċempillek. Kif tgħid int nagħmlu. Ciao! Xi jaħt u ma jridx jaqta' jiżu. M'għandix ismek hawn? I'm on the waiting list. Waiting list? Cool, blimey. Don't you know what a waiting list is? Naf x'inhu waiting list, imma m'għandix waiting list ser hawn. Look, dalgħodu ċempilt u s-sinjorina qaltli li qed taħdmu fuq xi kmamar ġodda u jien qiegħed fuq il-waiting list biex nieħu waħda minnhom. Hekk mod ieħor. Rajt kif temna. Imma dawn il-kmamar għadhom mhux lesti. Mhux ħa jkunu lesti qabel l-aħħar tax-xahar. U sal-aħħar tax-xahar mhux se norqod jien. Ħeq, ħeq. Can you be more helpful, please? Eh, skużani, imma ma nafx naqbad ngħidlek. Tajba wkoll. No worries, I've got an idea. I'll sleep on the couch. Le, se, ma tistax ta? Ma nistax. Ara hu paċenzja, ħanġen bellil ta' fuqi. Forsi ta' fuqek ikun iktar caring. U jħallini norqod fuqu. On the couch, I mean. Ġiet kelmek il-supervisor għaltlek. Jien is-sodda rrid mhux is-supervisor. Fejn hu? Hello! X'inhi l-problema? There seems to be some misunderstanding. Really? Why? Qed jgħid li qiegħed fuq il-waiting list tal-kmamar il-ġodda, imma dawk il-kmamar mhux ħa jinfetħu qabel l-aħħar tax-xahar. U sal-aħħar tax-xahar norqod fejn? Mhux tmur lura minn fejn ġejt? Keċċewni, ma nistax immur lura. Int xi tip ta' trouble maker jaqaw? Of course not! Do I look like a trouble maker? Hi qed nitħassru miskin. Mela ħudu d-dar u raqdu miegħek. That would be a good idea. Isma', inti tonħor għax jien. Stenna ftit, stenna ftit. Newwili daqsxejn dak it-telefon minn maġembek. Skużani Sur Ketkuti talli qatt niskomodak imma għandna problema fir-reception. Għal kulħadd problema jien. Hawn raġel. It's Morris!

Hemm ħabbat dal-ħin. Ma setax itini risposta fuq il-kamra, allura se noħodha fuqi. Couldn't be happier! Hekk trid nagħmluha fuqi flok fuqek. Skużi! Never mind. Int qed tittantani? I said forget it! Għal dan il-lejl biss tista' tuża l-emergency room. Għada jkollok titlaq u erġajja fl-aħħar tax-xahar u naraw inkunu x'nistgħu nallokaw kamra għalik. Great! Ħudu fl-emergency room qabel jerġa' jibdieli. Hu kollu kemm hu. Ma nafx kif ħallejtu b'xejn. X'ridni nagħmel nilwilwonqu? Ma jmissek x'ħalejtu jitlaq mingħajr ma jtik dak li ħadlek? Konna ħa nkellmuh. Il-mamà ħarġet bl-idea li nagħmlu x'tip ta' skema u jtina xi ħaġa kull xahar. X'ħaġa kull xahar? Biex itina, irid ikollu. Dan min jaf x'nefaq. Mellin taf x'sab fl-istufan. Forsi nefaq u kien baqagħlu. Forsi? Imnalla ma kontx hemm miegħek. Ma kont tagħmel xejn differenti milli għamilt jien. Kont niggranfa l-wiċċ u ibda biex. U xorta ma kont tkun iggwadanjajt l-ebda ewro. Imma kif qatt ma ndunajtu? Seraqkom minn taħt ħalqkom! Dejjem issuspettajt li kien qed jagħmel xi ħaġa, imma qatt ma bsart li kien kapaċi jasal s'hawn. U tridni noqgħod ninkwieta fuqu wara dawk il-flus kollha li ħadilna? Naf, u għandek raġun. Imma xorta jibqa' l-fatt li dan ir-raġel sar parti mill-familja tagħna. U jekk jispiċċa bla saqaf fuq rasu llejla, ifisser. Ifisser li se jkun ħa dak li ħaqqu u m'iniex se ninkwieta daqshekk lanqas jekk insir naf li raqad fuq il-bankina. nistax inkellmek. Mela x'int tagħmel? Għaddejja bil-photo shoot. Tal-ħin? Iva ma dal-ħin. Int ma tifhimx, allura ħajar neqfu hemm. Inti taf li Bethany għandha l-ewwel eżami għada? Veru? Fix-xħin? X'differenza tagħmillek hekk m'intix hawn? Allura fejn qed tiċċempilli biex tgħidli? Għax forsi ċċempilha u tgħidla good luck tal-anqas. Mela dam qajma? Kollok skużi. Ħalli għaxar minuti u ċċempilha. Ma nistax inkellimha issa ħalli ma nerġax nieqaf. Għadtlek ħalli għaxar minuti u pprova ssib post fejn m'hemmx daqshekk storbju, ħalli ma toqgħodx issaqsik fejn qiegħda u ma tispiċċawx tiġġieldu bħas-soltu. Xi darba nagħmel waħda ta' vera. Ta' vera kif? Ta' veru, mhux hena. Omok tħallik. U mela u misa tkun tof. U meta tidħol tinħasel. U biex insakkar il-bieb. Qatt naf hawn x'wienet ta' tatu Għawdex. Girl, mhux imur nagħmilha Malta. Se ġġib papi kbira. Qed tħajjarni sa. Eħe, x'tagħmel b'ommok? Nagħmilha xi mkien fejn ma tarahiex hux, bħalek. X'tagħmel kieku? Isem in-nannu. Bis-serjetà? Jien kont il-favorita tiegħu. Min jaf kemm il-darba niżżilni l-bajja tas-sewwieqa. Isem in-nanna nagħmel żgur. Lol. Fetni! Ingħata l-connection. X'ġara? Nal, int fejt il-plakka? Int għada m'għandekx eżami? Eh, allura, tfejt il-modem u nagħta l-internet. Biex tirrivedi n-notes għandi bżonn l-internet. Eh, Ma tistax mura l-eżami u tippretendi li tgħaddi jekk ma tagħmilx daqsxejn revision. U ejja non. Ara ma tmiżżak is-switch. Non. Jekk m'għandekx tistudja, mur idħol orqod. Forsi tqum friska għada u forsi jsir xi miraklu ġib erba' marki. Dil mama ejja iġibha. Għalfej. Ħadd isma' leħnek. Jekk trid tisma' leħni, għidilha tiġi lura nan. Nistana l-oħdejk? Għalfejn? Biex użawni pal-mama.

Hemm billi tħammeġ ma tħallx f'basla, meta Persil ineħħi tbajja' mal-ewwel ħasla. Persil, gawdi l-ħajja kif tiġi. Problema ta' piż jew xaħam żejjed? Soluzzjoni waħda, Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' x-xaħam żejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni ċemplinna fuq 79502000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Sale b'offerti fantastiċi għand JB Stores. JB Stores. Ejjew biex tifrankaw żgur. JB Stores miftuħin il-ġurnata kollha.

Il-resident li kellna fl-emergency room telaq taf xejn. Ma nafx. Ma kelmekx Mr. McCartney? Le le, kieku dak il-kull jom niftakru. Mister McCartney. Just call me Maurice, love. It's Maurice. Mister McCartney, please, ma tistax tibqali hawn! Why not? Għax ħallejnik torqod il-lejl hawn gratis, immissa daqshekk ikollok titlaq. Lanqas breakfast ma nista' nieħu, sa tibgħatni 'l hemm fuq Stonk of Wight! Ħu paċenzja, Mister McCartney. Lanqas naqra ħniena mir-raġel anzjan li għandu l-ġuħ! Ħa nkun onesta miegħek, qed tfakkarni fin-nannu. Isma' ħin, mill-kalkoli tiegħi, your nannu should be around a hundred years old. I'm only sixty five, you know. Ħa nġiblek xi ħaġa, tiċċaqlaqx minn hawn. Ħsibtha se tgħidli qed infakkarha fil-boyfriend. Mela fin-nannu. Ċempintlu? Hm? Lil Uncle Morris ċemp intlu? Sera, ieqaf aħseb f'Uncle Morris. Qastajt norqod minħabba fih dal-lejl. Ħadd mhu perfett u Uncle Morris. Uncle Morris ta' 2000 euro lilek mill-flus li ħalinna, tinsijiex din. Jekk jiġilu xi ħaġa, se tkun ħtija tagħna. ċempiltlu. Il-mobile kien mitfi. Ħa nerġa' nipprova nċempillu jien. U jekk jiddeċiedi li jwiġibni, nistaqsih fejn raqad dal-lejl. Qed idoqq. Biss iktar se ninkwieta. Mhux iwieġeb. Imma jiena mhux se ninkwieta ta'. Anki l-Morris jaf jieħu ħsieb tiegħu innifsu iktar milli nafu nieħdu ħsieb tagħna nfusna int u jien. Kif ma rqadx fis-sodda tiegħek dal-lejl int? Għax kelli għattin nifisset hu. Rajthom xi naqra n-notes dalgħodu? Bethany! X'mam, please, għadni nqum. Għandek eżami dalgħodu tiftakar? Dik x'tip ta' risposta hi? Tgħid mhux qed inħabbel xagħri għax għandi eżami. La tikber jiddispjaċik. Bla bla bla. Minar skola ma tagħmel xejn f'din id-dinja. Tox taħli bsieq nan. Il-prietki ħallihom mal-mamà. Hi tgħidhom li suppost dawn l-affarijiet. Mal-mamà mhix edaw. Ups, għandek raġun.

Wait a minute. Mr. McCarthy, ġenix inċempel is-security. Why don't you like me? Mux jien, Mr. Ketkuti. Who? Irrelevanti, għamil nizjed minn bizzejet mija, kim mistaħu paċenzja, cool u itla. I wonder, who's this Mr. Ketkuti? Mela, du ma telaqx. Jiekol u jitlaq. Hekk bqajna. Ibqa' segwih. Kun ċerta li telaq u nfurmani. Ħalli f'idi. Il-Bambin bagħtulna lil dan. Ma, iddeċidejt li nkellem avukat. Se nerġgħu? Le, le, mhux biex nikkontesta t-testment li ħalliet in-nanna. Eh, Dik waqqajta, xedlek, ma rridx inġieled miegħek. Mela l-avukat għal xiex? Irrid nara x'inhu ma' drittijiet tiegħi viżavi Uncle Morris. Se tonfoq il-flus għal xejn. Se taqtali qalbi għad neqqas dejt. Għax ti tkun taf x'inti tagħmel. Ejja ngħidu li l-avukat jgħidlek illi għandek każ. Ejja ngħidu li jirnexxilek issibu l-Uncle Morris u ddaħlu l-qorti. Taħseb li se jirnexxilek toħodlu xi flus? Għaliex le? Għax dak nefaq kollox fil-kapriċċi. Cruise, Slovenia, karozza, mobile, ħwejjeġ u tinsiex illi rat lura 2000 euro. Min issa nibqa' nsaffar? Eh, dan xi tip ta' pensjoni għandu le? Jiena x'għandu ma nafx. U lilek ma nistax inżommok, immisma minni, aħsibha sew. Ħsibta sew ma. U għandi l-appoġġ ta' Scarlett ukoll. Irrid infittxu u niftaħlu kawża akkosta kollox. Lanqas hekk naf noħodlu sal-inqas lazz ta' żarbun.

u tiftakar fin-neputijiet tiegħek li ma jiġux jarawk? Ma jiġux! I don't care! Mela ma timmissjomx, possibbli? Jien m'għandix neputijiet, allura ma nistax nimmissjom! Eh, skużani mela, sibtek qed tagħmel bħal ma nagħmel jien, tiċċassa lejn it-tifla u taħseb f'tiegħek! Jien la jum ma kont qed niċċassa! Mazza! Mela sejjer, It seems I'm not welcome here. Mhux welcome x'jiġifieri? Ma nafx. Ma jridunix. Qiegħed fil-waiting list u rrid nerġa' niġi fl-aħħar tax-xahar. U mela mhux ma jridukx? Imma sal-aħħar tax-xahar fejn se norqod jien? I have nowhere to stay. Ippruvajt tkellem is-Sur Ketkuti? So far, I only talked to a woman who seems in charge. Mela tkellimt mas-super? Is-Sur Ketkuti qalbu tajba mmens. U mhu se jħallik bla kabra jekk ikun jaf li m'għandekx fejn tmur. Well, the super did mention a Mister Ketkuti, imma donnu ma tantx ħenn għalija. Dal-lejl qgħadt fl-emergency room u dolodu kaxkruni 'l barra. Imma mhux mis-Sur Ketkuti ġejja żgur. Donnok tafu sew int. Jiena, meta jkolli xi problema, lilu ngħid u jirranġawli mill-ewwel. U kif se nkellmu 'l dan Mister Chetcuti jien? Għada normalment joħroġ minn hawn xi l-ħamsa. Biss oqgħod dur dawra mal-ġnien sakemm isiru l-ħamsa u mur stennieh ħdejn il-grada. F'xi ħin joħroġ u agħmel mezz li tkellmu wiċċ im'wiċċ. X'karozza għandu? Audi Metallic Grey. Do you think it will work? M'għandekx titlef hux? Le xejn. Issa mur u tħallix is-super tarak biex ma toqgħodx tħaqqaqha la qaltlek biex titlaq. Hello? Hello anti! Becky? Kif int? Minnek? Kemm inni ma nisma' leħnek. Għandek raġun, dejjem ngħid irid inċempillek u mbagħad dejjem nispiċċa naljena rasi. U jien ngħid insietni. U lix insejtek ma tarax? Niġi f'dan hi insietni, għax qatt qatt ma ċċempel laqqas. Hemm xi ħadd maġenbek? Iva, u Jeremy għaliex? Għax smajtek tkellmu u għaliex. Simgħatni. Terġa' smajtek anke issa. Ara inti, ħalli ma ntilfekx. Ċempiltlek għax għandi bżonn nistaqsik xi ħaġa fuq Uncle Morris. X'għamel issa? Għosfor. X'jiġifieri? Telaq minn hawn? u m'għandniex idea fejn mar. Allura mhux aħjar mort tixgħal xemgħa u tirringrazzja l-Mulej li ħlist minnu? Mhix grazzja daqskemm tidher. Jaqaw, Agħmel xi salt dejn u twikkej bih int. Ħadilna xi flus u nixtiquhom lura. Kompli xxennaq b'hekk hi għax m'għandekx ċans. Il-laħwa kemm qtgħidli qalbi malajr. Kont taf żgħidtek Becky, b'għamel bħal dak ma kellekx xi tridu fid-dar tiegħek. Jiġifieri inti ma kellimtux dan l-aħħar? Le, ruħi. Ma kellmitux. U l-Bambini liberani minnu. Jien fejn ridt ninkellmu? Ma nafx, għad forsi ġie lura l-Ingilterra u ċempillek, tista' tgħid? Becky, ħa nagħmililek ċara. Jien lil Maurice qatt ma ggustajtu u mhux se niggustah issa. U jekk iċempilli u nagħraf leħnu, Naqtagħlu linja u jekk jażżarda jersaq wara l-bieb tad-dar tiegħi ma niftaħlux għax miegħi m'għandux ċans. Fhimtek. U nispera li darb'oħra ċċempilli biex tara kif jien, mhux biex ittellagħli demmi għal rasi. Qatatli. Tellgħitilha demm għal rasha qalet. Bonġu, kafe' iswed please. Kemm? Żomm kollox minn hawn. Din kumbinazzjoni. Ma nafx. Le, ma tafx. Se tiġġieled miegħi ħallaslek kafe? Niġġieled miegħek ma sarax. Trid xi croissant? Biex intom iżjed? Mhux hekk. Xi trid eżatt minn għandna? Xejn. U ejja. Ejja nerġgħu nibdew mill-bidu. Hi, jiena Sarah. Jiena Jeffrey. Kemm ilek ġurnalist allura? Ħa nagħlaq sentejn u nofs issa. U trid tikteb storja fuqna, qed nifhem sew jien? Heq, mhix xi ħaġa li tiġri kuljum li jmut bniedem bi żball fid-drive-in ta' spettur tal-pulizija. Le, veru. Allura ittini tort li rrid inkun naf naqra aktar? Imma fil-verità, m'hemmx iżjed xi tkun taf barra dak li diġà ntqal. Sorry. Daqshekk!

Problema ta' pis jew xi ħamżejjed? Soluzzjoni waħda. Lipolex, ipprovdut minn Dermatec. Lipolex huwa trattament innovattiv u approvat biex iqatta' xi ħamżejjed li ma jmurx bid-dieta. Għal aktar informazzjoni, ċemplinna fuq 7950 2000 jew żur il-paġna tagħna fuq Facebook. Lemonade Parquet Flooring resistenti u li jiflaħ għall-ilma. Quick Step Parquet minn għand R Living Ħal Qormi, 2149699. Wasalt biex taqla' il-kamra tal-banju, tibdel il-madum tal-art, qed tfittex xi bennej, electrician jew bajjat, għandek problema fid-dranaġġ jew fil-bir, jew xi saqaf qed iqattar? Mela ċempel issa lil Casa Completa fuq 2141 4933 għal serħan tal-moħħ u xogħol fil-ħin.

Stili u qisien varjati li jinħadmu f'materjal differenti bħall-ġilda, microfiber u f'kuluri varjati. Ħafna mis-sufani huma attrezzati b'recliner manwali jew inkella electric għall-kumdità tagħkom. Għażla kbira ta' sofa beds heavy duty ta' kull għamla u materjal. Pultruni motorizzati b'żewġ muturi bil-power lift biex tgħin persuna tqum bilwieqfa.

Marret xi coffee morning? Eh, ela fejn marret? Dal-ħin tmur tixbor il-ħija mill-iskola. In-nonna ma tħux berbaq flus. Tanċ għandha xi berba ifhem. Omok fejtku. Li disiet fit-tex xogħol. Mhix ċajta sabiħa. Sorry. U diġà tilkom dal-boħra, jekk titu l-imqaw bib stazzunix fuq ommi. Issa, niċċelebraw? Għanna x'niċċelebraw x'jien veru wart ħażin.

X'ġara? Aħjar tgħidilni. Hemm min taf xi ħaġa? Le. Hemmnek. Veru. Kull ma naf hu li jien kont sejjer, ċempliltilha sejra u qaltli biex nibqa'. U ċemplet lili. Eżatt. Jekk sa tkellimna fuq Uncle Morris, jien m'għandix x'naqsam. Ma nafx kif tista' tirraġuna b'dan il-mod meta int parti mill-familja. Tindaħalx, jimporta? Hawn hawn. Smajtek ġej imma ma stajtx noħroġ mill-ewwel għax kont qed nilbes biex nidħol xogħol. Inqala' xi ħaġa jew le? Ridt inkellimkom wiċċ im'wiċċ. Ridt navżakom biex toqogħdu attenti minn kollox u minn kulħadd. Iżjed importanti minn hekk. Sorry mam, kompli. Hello Scarlett. Kif nista' nkompli meta daqqiet ikellem il-mara? Għadni ma staqt lejn l-uffiċċju. I gentle ma ma u Hilltown. Ok, ibad li zaċċi trid, kun għadni nixtri wara. Ħanaqta lissa. Ciao. Kompli. Kont qed ngħid li minħabba dak kollu li qed jiġri, importanti li nkunu maqudin bħala familja iżjed minn qatt qabel. Smajt hawn? Ara l-ieħor. Hemm ġurnalist illi qed jipprova jikteb storja fuqna. Għamluli pjaċir ittuh fuq ix jikteb. Din l-urġenza kollha? Trid tispiċċa fil-gazzetta bla ħsieb? M'għandux jagħmel il-ġurnalist, se joqgħod jikteb fuqi. Għidli Scarlett. Reċett? Owen, ħallih. Ibgħatli SMS u għidli eżatt xi trid, aħi? Qisu wieħed imsawwar. Owen. X'għadt int? Se tagħmel? Ara da fuq il-linja l-Missis. Scarlett, aqta, issa nċeppillek lura jien, ħu paċenzja. Jiġifieri qed ngħidilkom li rridu nkunu magħqudin bħala familja iżjed minn qatt qabel u qas biss qed tikkalkulawni! Sorry ma. Mhux minn għandek irrida s-sorry jien! Mela, minn għandi, jien ma qgħadtx iċempil lir-raġel biex itellifna waqt li int qed tkellimna! Int bis-serjetà! Fejn ġejt? Morru, għax se nispiċċa naqla' xi daqqa jiena biex inferraqkom u tiġi ħażin ħafna llum! Morru, issa jekk ikun hemm żviluppi ġodda, nibgħat għalikom, però did-darba Ejjew b'rieda tajba, agħmluli pjaċir, morru! Kellna ta' jitlaq. Mur, ejja! Bettini biss għandha eżami ieħor għada. Bye, Bettini. Bye. Għawasalkom sal-bib. Nista' nwasalhom jien. Aqbad ktibu għamil revision sa' kemm li għallikel.

X'mina li qed tagħmel? Int! Warrab min-nofs ħa ngħaddi! Mur obsor min hu Cat Cutie! Jekk se tibqa' fin-nofs, se nibqa' għaddej minn fuqek! Tasal? Ejja, Sul, Morris! Mhux qabel ma niċċaraw l-affarijiet? M'għandniex niċċaraw. Ħa nġib il-security. Le stenna. It seems we do. Jekk int Mister Ketkuti, u skont is-super huwa Mister Ketkuti li ried ikeċċini minn dil-home, it only means one thing, you still have a grudge against me. Għandi għal xi issues. Hello. Inti fiex inġej? Se nitlaq mill-home issa għax sibt intop. Se taqbad il-vapur tas-sitta? Iva. Was that her? Is she your wife now? Morris warrab min-nofs. ċatlu, x'qallek, se tibqa'? It's a long story, my friend. Imma mill-li pjaċir. Stenna li l-ketkuti jiġi lura u għajdu li se nkun qed nistennieh fil-post tas-soltu. Il-post tas-soltu fejn? Jifhmek tibżax. Just tell him Morris is waiting. Imma intom tafu 'l xulxin?

Skużani ddawwart, imma bħalma ġa spjegajtlek, sibt intop. Issa kollox sew? Suppost, ejn ngħidu hekk. Aħjar għadtlek ninsew għallu. Għaliex? M'iniex qed inħossni sew. Ma nagħmlux mod li Maurice ġa rnexxielu jkellmek. Maurice? Jew ma tafx? X'naf? Ara, insiha, qisni m'għadtlek xejn. Morris McCartney. Fl-episodju li jmiss. Inżel minn hemm! Mela tittaqa' u tikser xi hip bone? Imma jien nibża' li jiġrilu xi ħaġa għax Uncle Morris mhux żgħir u. Sarah, tgħabbix lili b'din l-indiema, għamilli pjaċir. Kieku kien nies kien jibqa' hawnhekk magħna, imma r-raġel kien wiċċu tost, ma kienx kuntent li sab familja. X'inhuma r-rabtiet bejn Julia u Morris? Għax kelli bżonn iċċerta x-xemx hawn ġew. Għax għandi infection f'għajnejja. Ħa nara. Jekk tarah jitkessaħ jew jieħu xi kunfidenzi żejda, irridek tinfurmani mill-ewwel. Ħalli f'idejja. Imma Morris ma jitkessaħx. Jipprova jieħu l-kontroll, xejn aktar. U għidlu ma joqgħodx hemm miżli, ma rridx noqgħod noħlom minn baraż bil-lejl. Ruħ waħda għandi.

Ma kinitx għadha għamlet ċara, il-cooker kien ilu jixgħel.